Adiera na ni mami niko sawa. Hera mi gwedho ni nitie kaka inyalo yud thuolo mar dhi kwere ko joma dongo. Jonyuol nyaka kwer. Bwana mag si janyuol ne nyalo ori chon. Nitie ote moko mano ok onego bed ni ioro nyithindo bwana. Weye yeni nyithindo ema inyalo or nikech gileng'ore ma pi winjo ka joma dongo kama gintie kama gigalore gin bende mm. winjo niya to kior nyathino chap chap oringo dhi ogam gino bwana ti ori gowi nik cha ema leng'ore eh nik ema leng'ore mm. olulo nyango mm. ema nyalo dhi kanyo mapiyo to gik mine iorigo to gowi te To ori gik mang'eny. Ondik gi otas omena ma kineno kitungu, kiani pesa di, chak pesa di. Gigi te in in in e spokesman mar odu kanyo to be janyuol ori eto yweyo. Be samoro pondo no oseolo go wiye kona moro in mori. In bi ng'eni chake ka urudi moro. Ichale chale ng'ama tugo to kare ting'o barua moro e lwete kidhi godo. Era mag sibwana nying janyuol to koro itiyogo mana ka signature. En no kete keta kanyo. E, e, en en onge en dong' isoro joge. Ikawo loan gi nying wuonu. Du, e duoge ma ok ibiro gi gino wang' ni yie ni kar idhi riyo kech. To be gi boka. Sani ma koro janyuol dondore ma iseluok. Imanyo ni gima onge. Eh, idwa nyaka penj gimomiyo iyi moro kamano. Koni ichamo ang'o? Tidenyo pok uchiemo.
ni mano riyo ewi to kidwa dhi modho eh, yani manyo ni makosa imanyo ni makosa idwa winji ni ne to mama wato donge samoro iyudo kata ka odwa dhi wuoth mm. eh, mama waka ne dwa dhi wuoth ing'e noluongo wa wacho ti po e, ipo e, ipedho boka piny tiko iketo wa piny ti rodho wa kose rodho wa to lemo to dhi wuoth oro dho unango to donge ni ni ni ong'eyo kendo ndi yo yiro ko siepni mo penya nya seme ti rodho gi nango ya ne amagi to jo makosa ga adwa na rodhi rodho chuth magara ka onge koro Tam gibi gibi adhi chwoye mana tek. Koro itieko kodi chuth. Eh ni tieko dwano tieko dwano ne dwano tieko ya kodgi chuth makala ka kora dhi to man nasi tieko kodgi. Mano jonyuol. Mano jonyuol mineno. Ema mi an poro kodwa kendo. Sando kiki kendi. Imbi biro chando nyathini. An ok adwa chando nyathini, adwa ni mondo kuong among among dak kaenda mondo atim gik mane kaka luok, vera se budh mago ka luok renda le madhi mana tek. Eh. Koro dendi ema koro kayi. Ah, dendi ema nyisi. In iwega nikech kende ema nyalo kayo ng'ato. Mm. Dendi ema koro kayi iwacho ni hapana we koro adhi dendi kinang'o kama. Goyi sok. Kamoro amora miso e lweti kigolo to winjo mana ka dum luche.
Gi luche wuon. Eh. Mani bi yono cham luchi. kula jaso tem iwinjo ka jomoko dwa ni mondo icham luji ma kiyudo ka kiyudo ng'at maduong' omedo kasi ma ojana amedo ni giwuog oko mondo idhi icham luji penjo nyu bedo kanyo ni penjo mfua onyulo eh. tindi dak kanye miya direction ma odi an mm.
nade in ihero ka kelo mbekni moko mafuwo ka ng'ato wacho ni mbekni moko mafuwo in kata ng'ato penji gimoro maber to in at least kar mi kare kata mbaka moro maber moko mag nyosa ongere nyulo imbi kia kiswahili omera na ng'e gimana manyo ni

Macho moko tong' moko nie pi oboki, moko cheli, moko idwa loso godo kia tutorial. Tutorial. Onyulo Desemba biro. Desemba biro lakini dhiri kapok wakendo. Nyako ne nawuodo ni yade.
Mm. Nangise ni awuge, nangise ni yake. Ojani okaw yoni. Mm. Ochala ngama dhi dhi jang zone lakini ok dhi jang zone ibara ke kanga kamigo e picha. Anto nyuli Yesu nyaka yud kasi. Unafanana kama unaenda jang zone lakini uendi. Anto digine nyuli Yesu nyaka yud kasi kendo. Nyol Yesu idwa piem gi gi Nyasaye gi janyuol. Magi tang'o ga. Kare ni kenda ri kadi. Kulo Yesu ne mag subona gi mon ni kendo bwana ema miyo sani nyaka pod wameda meda bedo bachela. Mm, mm. Wabeda beda bachela maka da ka wawuok e bachela degree. Mm. Timiyo wamiya PhD di chiel to wawuok. Wabedo jomogo eh to isidho wa ogudu. Wana tinde jito kendo. Awiyo ni kata mana jachien noko kendo kare bwana. jachien ma timbene richo mogik matiyo gi mon hmm. ma yudo ka dhako ni wene pesa to chodhe go mbaka kamoro nono pesa no dhi ochako chuku kete nyiri tindo donje betting nade magsi bana betting not rach milo ni mar sport pesa milo ni abana betting not seche moko konyo ji matin ni je ni ni ja od mutisia ni je ni jamu joka ja kitao ne hmm. chi mutisia hmm. kare mon moko kare wigi tek manade bwa ni ni jo miyo man yuki chwa bwana Miyo manu kichwa. Miyo manu kichwa bwana kipesa meno wene go ni mondo tiyo rego go mere. Bo mtu cha no va ko no. Eh. Ko kama utisa to eh. Wa ko no kwa ni nanga. Nanto mena mbaka maro. Ah. Eh.
No go da ko no. Eh, ni ti ko ko da ko da ko ki ko gilweti. Da ko to. Maka ta ngoge.
Balweti gi yot mi bido tulu lwete gi sidi.
Da ko to ko gilweti. Da ko ni ti ko ko ma design me ko ko ma ko neni.